twanani leswi vafana mi ta ba tin'anga oh, okay. Ntokoto Studios. Home of Technology. veri ngoma a yi tichayi hi vutlevulawuri bya tiphati na muxado mnp cakes and seasons yi ku khomele makhekhe ya mihlovohlovo hi tisayizi to hambana hi tlhela hi kota ni ku bakela khekhe ya milorho ya wena pfula ndleve ni ku byela hi ku khomela ti-cup cakes cakes biscuits muffins buns scones na all types of dishes wa rhumela email eka email address ya makondonsovo p at gmail com kumbe u hi bela riqingho eka nambara 060 398 0501 kumbe 079 155 9913 a swi bihangi no vhakela facebook page ya hina makondonsovo polite ri peri na ku mi amukela ka jiwani solimakamu channel loyi a mi amukelaka i wa n'wina the one and only jiwani solimakamu hi ri live namuntlha ku ri sonto wa kahle wa ti-30 ta may 2021 um eh, ni kha ni amukela vanhu hinkwavo um hi nga languti ngopfu ku president a va vulavula hi yini hi vheta hi nghena mhakeni ya hina amadyambyeni ya siku ra namuntlha hina sesi loyi ku nga tiyiselani kumkumu wa le gumbani loyi a nga ku rileni hi pasi eh before ni hlamusela swo tala ni kombela ku hi twa xitori kusukela eka yena hi yexe Vito ni Komkom tiyiselani ni bebule lu gumbani mara sweswi a ni kumeka ka mudavula ni ti la hi timhaka ta ku a ni na I_D ene na ku kuma pasi swa ni tikela so swi nga leswiwani ni sungule ku swi tiva loko ni ri ka grade five ku mina na birth certificate hi mhaka ku a xikolweni a va tshama va kha va yi demand-a. ene loko ni fika kaya ni vutisa mhani a va ni hlamusela ku a va zangi va nga ni tekisa certificate hi mhaka ya ku vona na papa mina va ve va hambana and then va and then Vona va hlwelele ku kuma pasi hikuva loko na vona vakumamina a va ri vatsongo. Va kume pasi hi 2008 laha loko se va sungula swa ti-process kwalaya a na mina ni nga ta hemba hikuva a ni zangi ni nga lava ku tiva ti-details ku swi vi swi endlisa ku yini. Ni vi loko masiku hinkwawo ni va kha ni va vutisa ivi then swilo leswiwani swi ta swi ta sungula ku loko swa pasi swi sungula ku lava ku endleka a ku ri 2017 laha ni nga pfuniwa hi mhani van'wana va home base. Hosi ka Gumbani loko va sungula ku tekela mhaka leyi enhlokweni va vulavula na mhani ku hi fanele ku ni kuma I_D ivi hi heta hi famba hi ya Makwarhele loko hi fika le Makwarhele va fiki va ni nyika fomo yin'wani ku ni yi fila kwalaya ni vuyi na yona laha yi ya filiwa a primary laha ni nga dyondza kona ne le tliliniki na high school laha ni dyondza kona a ku ri twenty seventeen loko swi endleka. ivi then loko se kwalayani va ku ni yima ni ta twa hi vona ku ni yimela interview ni tshame since 2017 liya ni ku 2018 ivi hi 2019 mantsongo wa mina ku nga tintswalo va vi va hamba va va salasala ndzhaku va va foyinela va va vutisa hi swa timhaka ta ti-follow up mara a wu nga ri na follow up wa ku loko interview yi nge se endleka ku na nchumu lexi vona va nga ta xi endla Then hi 2019 before lockdown hi vi hi famba hi ya ka Malamulele la hi nga fika hi la ku sungulisa ku teka ku la ku endla swilo hi vutshwa swa ID ivi se ni va fiki vona va fiki va ku swi inan vona va ta rhanga va yimela fayili leyi a yi ri vhenda ivi loko se va kume fayili liya ku vi ku disturb-a lockdown hi tshama va ku ku pfaliwa. Lexi nga humelela endzhaku ka loko vatili va ta va ta yi report-ela case leyiwani va kombela na ku ri hi va endlela follow up ni suki na vona hi ya a ka home affairs ya ka Malamulele na vona se si tiyisela ni nkomunkomu loko hi fika leni hi fiki hi lava ku twisisa ku ku nga va kha ku humelela yini lexi nga va ku xi kha xi cause delay eka pasi ra vona ku ri vuya. so va fike va kombela pasi ra mhana vona ivi va nyiketiwa rona va cheka va kuma ku um sweswa swa ku cheka ku va na vana vangani na ku cheka ku ku nga va ku humeleli yini ku vona va kumeka va ri hava pasi so lexi xi nga vuya xi endleka ve ri loko u hlweli ngopfu ku teka pasi u fanele ku za u ya endla interview ku swi kota ku twisiseka ku why u hlweli ku teka pasi And then himpela u n'wana wa wa vona lava va lava ku tekisa pasi na leyi interview yaleyo yi nga endliwa and then ku rhumeliwa na tintiho ta sestiyiselani a pitori ti ya ti ya kambiwa ku a ve se tshama va va na id number na leswi swi nga endleka so ve ri a swi pfumeleliwi ku tintiho ta vona ti famba na ta mutswari swi komba ku ku fanele ku rhanga ta vona ti ya ti ya kamberiwa ivi loko ti vuya se ku ya ta mutswari ta vatswari ti ya ti ya kamberiwa loko ti vuya se ti faneke ti famba hinkwato ku ri ta vatswari na ta vona se ti landza pasi se laha ti vuyaka se ti famba hinkwato loko ti landza pasi ve ri swi fana na siku munhu loyi swa hi swi nga tshamiseka a nga apply hi rona pasi leswi vulaka ku swi sweswo swi nga teka period yo fikela a ka vo ma three months Leswi loko hi cheka ta vona tintiho hi nga kuma ku ti yini a Pitori ti tlhe ti vuya na ta vatswari va vona ti yini a Pitori ti tlhe ti vuya se lexi nga xota sweswi i ku ta vona na ta vatswari se ti famba ti ya a Pitori se ti ya vuya na pasi so hi leswi hi nga fika hi swi kuma ka home affairs loko va kha va hi hlamusela. lava va tirhaka kwalaya ni kombela ku ka ni nga va vuli hi mavito um ku a hi hlamuseriwa hi vomani mara hi va kwalaya so sweswiwani swi komba ku ri endzhaku ka period yaliya ya vo ma three months hi ta tlhe hi vuyisa um se sitiyiselani va ta hi nyiketa feedback na hina hi mi nyiketa feedback

I khensile um yisa mahlweni hi xitori xa hina sesi tiyiselani va hi hlamusela hinkwaswo leswi va nga famba ka swona ku ri a ku va ku kha ku humelela yini laha endleleni mi mi ta yi khomela nyana swin'wana swa leswi nga twisisiki ku fana na loko va lava ku vula ku progress va ku process no tshemba ku xi xikulukumba ma swi twisisa ku va vulavula hi yini ene a va lava ku vula yini. So hi 2020 hi vi hi famba hi ya ka Home Affairs ka Malamulele hi fika kwalaya Mantsongo va hlamusela problem ya ku ni hlweli ku teka ID ivi va ku ni vutisa ku na malembe mangani hi ku hi 2020 a ni ri na 18 ni ve ni hlamusela ku ni ku la khoma 18 hi 2020 va ta va ku swi nge hlweli ku ni kuma ID mhaka ku 18 a ni nge se yi khoma a na ha ri na 17 Vi vi vona va ku swi nga ni tekela 15 days se ni vi va hi ta va ni tshama ni vuya ka ri kaya laha ni nga tshama nkarhi wo leha va kha va nga hlamuli nchumu loko mantsongo va fona va endla ti-follow up va kha va hlamula van'wana van'we va hlamula leswi vona va swi lavaka va ku vona va tirha na swona swi ya hi system ku fikela laha last year hi September A ku ri ti 9 ta September va ni foyinela va ku ni ta ka interview nakona ka interview leyi a ni vitaniwa hi van'wani va head a head office yo suka Makwarhele a va la ku tiva ku why ni hlweli ku teka pasi nakona xivangelo a ku ri yini va interview mina na mhani va la ku tiva swivangelo swa kona ku why hi hlweli ku kuma pasi ene a swi endlekisa leswiwani ni ri ka grade 12 Ka grade 12 a va lava ID, a va lava pasi. Ku ve ni tsala trial ni yi heta still na ha yimeli vona. Loko still na endla ti-follow up va ku vona swilo leswiya a va swi tivi swi ta vuya rini. Loko ni ye va kha va ni byela ku swa ha ri Polokwane swi fanele swi tlhela information liya yi jika yi vuya va ta kota ku yi rhumela a Pitori hi kona se va nga ta ni print-ela certificate. Loko se ni sungula ku lava ku tsala final. a xikolweni a swi tika hi ku a va lava pasi ene loko ni ya a police station ni endla affidavit va fike va ni kholela swinene va ku vona swi a swi possible ku munhu a dyondza xikolo a ri hava I_D ene swi komba ku mina no hemba then decide ku tlhelela xikolweni ni fika ni vulavula na vice principal ku ku na mhaka ya so na so vice principal va ve va foyinela ka home affairs va ku ku na mhaka ya so ene n'wana loyi khale a yi te a ta rejistara id hambi sweswi a nga hlwela a ku ri 2017 loko i process leyi sungula mara still na namuntlha wa ha ri ku kayakayini ene se u lava ku tsala xikambelo hi swi tivi ta swi endlisa ku yini ka home affairs va ve va ni vitana va ku va ta ni tsalela papila Papila leriya ro komba ku loko hambi ku ta mukamberi xikolweni a ta ta chekisisa ni fika ni n'wi komba rona ku mina ni ta tsala xikambelo id ya mina ya ha ri ka process ivi then ku suka kwalano ni endleriwa swona se ni ta ni kota ku kuma affidavit yo ni ya tsala final exam final exam ni vi ni tsala ni heta ni va ku na problem naswona ni pasa loko statement xi vuya ni kumeke ni va ni pasini ivi then a ku na laha ni nga ta ya kona hi ku a ni na I_D a ni na pasi a ni na nchumu no va na xitatimende lexi ni nga na xona Tsandzeka ku yisa tidyondzo ta mina mahlweni. Hi khensile sesi tiyiselani ku va na n'wina ka nongonoko wa hina aka dyiwa nsoli makamu channel hi kombela e vito ra nongonoko i phalalani hi luwa wu nga na mayelana na leswiya swa swi nga va kona swa pastor nxavo so marito yo vona yo hetelela sesi tiyiselani hi wahi. Ni vi loko after loko ni kuma ku ti-result ta mina ti hume ni pasini ni tlheleli ka Home Affairs hi March this year ni fika ni kuma manejara hambi manejara or supervisor wa kwele ni fika ni va hlamusela ku ni ze ni ta ni ta endla L_R_B hi ku halawani mi tlhe mi ni interview mara a ni voni process leyi humelelaku vona lexi va nga ni hlamula xona i ku ve te loko va cheka ka system swi swa mina information ya ha ri pulukwana. A ku na nchumu lexi vo va nga ta xi endla ka nkarhi wolowo. Ni to yimela vona ni twa hi vona ku way forward yi ta ku yini loko se swi ta va swi ri Pitori kumbe swi tlhele swi vuya ku ya swa pasa kumbe swa feyila na. So a ni lava ku sweswiwani information ya mina yi nga Polokwane. Munhu un'wana na un'wana kwala a nga kona a ni kombela ku lava ku pfuniwa hi way forward yo ni kota ku ni hatla ni kuma bus na mina ni ta kota ku ni langutana na future ya mina. Hi khensile swinene ku kondza hi ya hlangana nkarhi lowu taka ni ni tsakela ku hi mi nyiketa feedback ya leswa swa ka Pastor Nxavo eh, ni ta mi tisela yona feedback ya kona ni ni mi hlamusela ku swi humelelisi ku yini kumbexana ku humeleli yini kumbe swi fiki kwihi sweswiwani eh, leswiya swa ka Pastor Nxavo ku endlela ku ri hi nga mi tiseli problem ivi hi nga ha mi byeli ku problem ya kona yi heleli kwihi jiwani soni makama vito ra chanele ni kombela mi subscribe chanele ya hina yi kota ku kula inkomu Kyra Health Boutique Pharmacy and Clinic hi kambela BP ku kunguhata mindyangu xikambelo xa HIV ku yimbisa vaxinuna na ku tlhogomela swilondza hi nga heleli kwalani hi ku endlela medical fitness test vitamin bco sexual removal implanent removal ear syringe antenatal care hi pfula hi musumbunuku ku fika ra vuntlhanu awara ya nhungu ni mixo ku fikela awara ya tsevu ni madyambu hi mugqivela sonta na tiholideyi hi pfula hi awara ya nhungu ni mixo ku fikela hi awara ya nharhu ni ndzenga vhakachela famasi kumbe tliliniki ya hina eka shop number 4 randzu bakery complex eka mudavula wa hi bela riqingho eka nambara 068 122 6699 kumbe 082 500 4781 wa rhumela na email eka email address ya info at cairahealth co za kumbe u vhakela website ya hina eka www cairahealth co za caira health boutique pharmacy and clinic your health first